CBA channel rak leng tawntu Lai hriamtlai hawi dawt hna nan dam dih hna maw hika hin nan kut kan tlaih hna tuten i video kan zoh dingmi cu naiten December thla ni kul na ruk i Rungtlang 266 CDF Hakha le CDF Zophei le CDF Senthang hna nih sin i sawm loin an kahnak kong kha kan i ruahman lai. Le an kahnak i meikhu le aa meizik vialte kha cu zapi nih kan hmuh dih cang si ko sihmanhsehlaw tlawmpal te van zoh ṭhan hna sih law zeitluk thlah ah an rak men lo timi zong hi ka han hmuh khawh a si. Le a video kha cu tam ka piah lai lo. Le Zei si zongah van kal i bia pakhatnak a puanh cemmi pakhat i van chim ka duhmi cu zeidah a si ti si ahcun CDF Hakha ah le CDF an dirnak hi kum li hrawng si le zeitluk hi an rak men lo timi zong hi kaa hin a van lang kho ngai i hi an men lonak te zong hi thangṭhat phu an si. Mawhchiat lawng kha mawhchiat loin thangṭhat phu an sinak te kha ah ka hin aa van chim pakhatnak ka duh ti le pahnihnak ah hika an CDF Hakha kha tutan ah aa ti bantuk nan tuahmi thil lengan khi ṭhawng tuk in nan tuahmi khi hmual ngei ngai nan tuahmi hi aa zeitindah mizapi zakhat chung a sawm sarih hrawnghrang nih na mawhchiat hna timi hi zeiruang dah a si timi zong kha ka van pe chin lai i siacun kan bia a point pakhatnak ah van kal u si law rungtlang cu a luan ciami kum tampi ah kum sawmruk renglo hrawng ah vei ah ralhrang nih hmun hram an rak dirh i cucu Tlangbo rili a sannak ah zeimawzat ah khan sakhan an chiahmi si ti cu zapi nih kan theih dihmi si. Hi Rungtlang sakhan cu zeitluk a ṭhat le a chiat le a fih ding le ralhau a ṭhat khi cu zapi nih kan theih ding cu Chin khualipi i khualipi pakhat i ralhau ai vennak Ah cu a ṭhet ding cu zapi nih ruahṭi dihmi si. Culawng si loin atu dohthlennak a van a thawk hnu hrimhrim ahhin ralhau vennak he tam tuk in Kawl lei in ah nih caah cun ah vei le beletmi le thilri te pawl kha free in lak peng khawh a si i ah motor an van phurh hnu khan an duh zet pawh an phurh an ṭhum i ah ka khin rian he an tuan an tuan i zeitluk thlaraha hau an sak cang ti hi mi tampi nih hika hin tampi chim hau lo van fin ko si cucu ahcun hika hin CDF Hakha le CDF Santhang le CDF Zophei nih CNE CNF CNE sawm lo tein amah lawng nih zinglei December thla ni kul naruk zinglei suimilam baya zinglei suimilam pali hrawng in an va luh hnawh i an va luh hnawh tikah an va kah hna tikah hi ti bantukin khu luaimai in an umnak hmun hmunhnih tiang an va khangh khawhmi hi Kawlram pumpi atu hrawngah online media cun a tlir bang tlir ding a si. Cucu CDF Hakha nih a hruainak hna in zeitluk thlamual ngei tuk i an kal i an thiamnak le kan na khi hriamtlai chin hriamtlai hna zeitluk an fiknak le maknak te kha a langmi si hi an thangthat lo an tha lo zeitluk thangthat lo an that lo ti si cun kumli hriamtlai cangmi nih cutluk i ralhau a tha cangmi state pakhat i khualipi pakhat i ralhau ralkap ralhrang ah an um hmunkhuarnak i special mangtara in ralhau na chun vemi te bantuk i va luh hnawh i va khangh ko cu a tuak ulaw nazi pazat chung thasi ti si cun an luh hnawh hna kha nazi pali in si le atu pasarih zinglei pasarih le ti hrawnghrang ah tapak in kang lak khu vuimai in an khangh khawh a si le chim duh cun nazi tlawmpal te chungah hi te bantuk an va khangh khawh tikah hin ah zeitluk thlah an min lo hi tluk in hriam chin hriam tlaimi hna hi tluk phaisa kan thaw a tlawm le phaisa kan pekmi a tlawm ko nain ah zei si la zei kan ti la hi tluk in ṭhawng le bual ngei taktak in an va khangh khomi hi thangṭhat lo le cang lo awk ṭhat lo ah ṭha lo taktak hi an si. Sihmanhsehlaw mipi nih mihi ahhin thangṭhat loin uh, zeitindah a mawhchiat deuh hna nak timi te hi a sullam cu um ve. Makhakha uh, CDF kannak CDF zong nih hika hriam a tlaimi hna zong nih khi mipi caah hriam a tlaimi kan si ko caah khan fak deuh le kaa dang i bia kuaih lo te khan kan mipi hna nih himnak dingah kan tuah piakmi hna mipi hna nih aunak aw te hi zeidah a si ti hi a khi te hi theihpiak khawh an tha tiin ka ruah le tutan ah CDF Hakha le CDF Zophei le Senthang hna nih mah bantuk hi tuah khawhmi hi upat awk tlak le tuanbia vei ah ro a lingmi ah nan tuah le upat awktlak nan si. Sihmanhsehlaw tutan ah ah mipi deuh nih an van na mawhchiatmi hna le ah khi zeidah a si ti si ahcun hika hin ah sii lengkhawk sil ah sii le fa kha zei tel Chin Lengkhawng sil ai tel i cu Chin Lengkhawng sil i ai telmi nan si pinah MOD kha an dirh i MOD zongah upa zong lutlai ah rianṭuanmi zong nan tel. Ti tikah makha i hmunkhat ah rian kan ṭuanṭi lai tiin bu nan dirh i Chin Lengkhawng sil ah ṭha tein um dingin hnatlaknak nan ngei ve. Chinram ah cozah bantukin hriamtlaimi phu thawng in kan dirla timi zong CB zong um ve. Cucu ahcun phu nih Chin le Khawngsil le CB an dir tikah nannih cu tiah Chin le Khawngsil ah CNA, CNF-CNA kan pa le sinah i fonh ko sih. Kum sawmthum le kum sarih a kal cangmi hriamtlai sinah hin i fonh ko sih nan ti i macu tangah cun MOD zong tha tein piar si i cuka zong ah cun upa lutlai zong tampi nan um si deh Fakha chungah. Le mi ah hin tuten Rumtlang 266 kahnak ding ah hin CNA hi theihternak le a dang hi sawmnak um lo tikah hin mi tampi nih atu channel cu online ving ti a van khi rang tuk thong an theih tikah CDF Hakha nih rungtlang an nam ti an theih tikah mizei hi thla hriam mizei he thlan nam timi kha van dot thlet si cucaah cun amah lawng nih an nam ti kha van theih van si tikah zeiruang amah lawng nih an nam zeiruang zeitindah sining si ti kha an van ruah lengmang tikah kha kha kha mipi nih an van fianmi cu hi kum sawmthum le kum sarih CNA CNF CNA he hmunkhat ah rianṭuanṭi ding in Chinland Council zong an umṭi i MOD zong ah rianṭuan ding in ṭha tein hnatlaknak an ngei cangmi ah Chin le biaruahnak um lomi hi ti ah khan mi tam deuh nih nanmah lawng nih nan nammi tu ahhin an mawhchitmi hna si. Sihmanhsehlaw Sibi hna ah khin va lut la law u law sibi hna khin vai tel la law u law cu i mawhchiatnak hi atu tan ahhin tlawmpal cu a van a bei khi ai ning a nem deuh hnga ti ka ruah. Zei ruang tiah cun sibi kha mi zapi nih hika hin Chinland Council member kha kan tam ve tikah thazaang an pek deuhmi Chinland Council ah nan i tel ṭung i sibi lei hmai va hoih u law cu Hmai va hoih u law makha tu in khan ṭungtlang hna cu nam u law cu makha khan nam veitu nih thangṭhatpi lawlaw kha a va sa ve hnga le sihmanhsehlaw chilinh cozah pakhat kan nei cang i cozah sinah kana funtom ko lai ti i ṭha tein um i hi kahdohnak kongkau zongah mi tampi nih thawngpang kan vun hlet ning i a si tak ko si ahcun CNFCNE zong nih theihpi lo tibantuk a si tikah mah timh tuah tein ral kan do ṭi lai, kan ṭhu kan dirṭi lai, Chinram sersiamnak kan tuahṭi lai timi hawilok khi ṭuanṭu hawi ka theihpi lo. Mah duh tein hawi a sawm in CDF Zophei le CDF Senthang he nan kalmi i nan kahmi tu nih hin mipi thinlung tu hi nanmah le kamah kamkhat ning nan thazaang a rak ṭhawn tuk ning le nan fit tukmi kha uh, van chil kho lo van vei kho lo in uh, nanmah tu kha van mawhchiatnak si le hi hi ahhin uh, tam deuh cu van ruah dingmi cu uh, chinlen kho hi kan CNF CNE hna a sawm u law uh, hmunkhat tiah CNE hi hna Uh, cabuai cungin tuknak ding kong ah timhlamhnak ngei si lo cu atu ten i mawhchiatnak hi hai ning deuh hnga ti hi a pakhatnak a hmuh si. A pahnihnak ah uh, an mawhchiat rihmi hna cu ti bantukin uh, nam va nam ko i thimnak uh, hnahnawhnak nikul na riat thimnak a tuah dingmi hnahnawhnak pek ti bantukin khin uh, bia nan lak ṭhanmi tu nih hin mipi khi uh, vaya nih khin na mawhchiat dihmi hna si. Zeicahtiah cu, cu hlan ah rungtlang kah ding kongkau ah khan CDF Hakha cu kan chim lawngawng tein Chinland Council ah ai na tel nain ai tel bantuk, tel lo bantuk khin nan um. Tikah khan mahka mi tampi nih na zoh lengmang ti hna. Mit nung timi cu lungrualnak kan duh cuahmah lio ah khatte le kama CNA bantuk hna thim i khi bantuk na puh kha cu pakhat le pakhat ah zo van na langh le mual van na phoh bantuk khi dirhmun khi uh, van hmuh deuhmi hna khi nan si tikah si tikah khin uh, tu te hna na mawhchiatnak hal si cu hlan zongah ralbawi uh, rakka ten zongah khan hakak kiangkap rakka ten zongah khan ralbawi cucu a thi kha thi ti ten zong ah khan credit tiang i rak i cuhmi ruang ah khan atu ten makha he zong khan ai tuami si le ka chim duhmi cu Chinram i hriamtlai vialte he CDF an sia CNANC ah i fun tam hna sila mun khat ah pengtlang hriamtlai hi mun khat ah mi zapi nih van cuan ding ahcun a fun di hna silaw Chinram ah hriamtlai a ṭhawngmi dir hna silaw mun khat lung khat tiin kal hna si law ram leng ummi zong nih thazaang pimi zong nih kan chawva hmunkhat ah funu si law peu si law kan chawva zong hmunkhat si si law ralkap thazaang zong hmunkhat si si law ti van ti leo i hi te bantuk a ṭhen cheunak bantuk in kan langmi hi mipi nih an duh ti lomi kha si mi cu mual a ngei ti lo dingmi hriamtlai kan sala ti bantuk kha a chuak mipi nih khan phan deuh ruang ah tutan ah na mawh chitnak na si nan tuah sernak Nazi tlawmte chungah nikhat hmanh si lomi Nazi paruk vei karlak ah Nazi pathum pathum karlak ah ti bantukin kum sawm ruk renglo hriam ralhau an rak sak cangmi Nazi pathum le ti karlak tiah nan va luh hnawh i kum li hriam tlaimi nih ti bantukin nan tuahsernak kha cu upat awktlak taktak cun an si ko sihmanhsehlaw mipi nih na mawchiatnak hna a point te cu zeidah a si ti si ahcun CNA CNA kha sawm lo tein nanmah nih nan kal duhmi kha mi tampi nih mah credit hmuh duh le nanmah credit hmuh duh le nanmah zei kan ti lai nanmah nih CNA kum sawm thum le kum sarih reng lo hriam a tlaimi an zo kan langh hna lai, an mul kan phawk hna ti bantuk thil lungkhang ngeih dingmi kha mi tampi nih an ruah hna ti khan ruah ruang ruah ruangah khan nan si tak lai lo sihmanhsehlaw minung timi cu van ruahnak te khin khi bantuk khi a bia kummi si caah khan a makha ruang khan an thil ṭha tuahmi zong hi a van hmuhnak kan si ti kha van chim zong ka duh. Uh, mi tampi zong nih atu ten i uh, tu, tuzaan ni kul in sarih zaan i uh, tuzaan uh, ni kul ni ruk zaan i tuzaan i lak nan thlahmi zong khan upa cheu kan nei CNF sin i lo zong in bawipa ni thla chuang pe ko ti le kha bantuk hna kha cu comment na khan ka han kan pu zunghin te hna nih comment nan tialmi kha cu ai daw lo khi bantuk cu upa riantuantu nih pakhat le pakhat miphun lungrualnak ding i kan kal kan ṭhen cheumi hriamtlai kanmah le kanmah nam va kah mi kha ṭha ko sihmanhsehlaw CNF Chin Link Khong sil nammah lawng nih nammah te lawng dir ulaw Chin Link Khong sil dir hlah ulaw nammah te lawng nih kap ulaw tu ten na han hopoh nih amin pek min salang sihmanhsehlaw Chin Link Khong sil ṭha tein MOD zong ah ṭha tein Ral hmunkhat ah tuṭi ding in ti tiah tiah nai tan ah MOD nai te bak an tiak sawh. Kam lo ti zong na tel ko, hruaitu pa zong tam tam ya an tel ko. Sihmanhsehlaw te bantuk i chim lo te nam mah te lawng nan kami kami pi nih an theih viar sawh. Makhan makha ruang kha thil ṭha nan tuahmi kha van leh khuh viar nak kha si cu caah cun a hmailei cun tu ten tu khi zei kan ti lai tu ten i kan tonmi tu nih hin fimtu kan chim sehlaw hmailei tu ah lungkhat thingkhat tein mipi hna zong lungthin vaivuan lo ding khan kan cawlcangh ding kha kan rian cio sak ti zong kha keimah nih kan chim ku duh le tutan i te bantuk i CDF Hakha le CDF Zophei le CDF Senthang nih Nazi pathum le cheu ti bantuk kalak i rungtlang sakhan ti bantuk tu khomi hi CNA he sia CDF vialte MOD minathu mi vialte MOD ai telmi vialte ning in Chinland khawngsil tang i ralkap ummi MOD ralkap vialte MOD tang i ralkap mi vialte nih khan van nam u law ai lak kho dingmi kha zakhat zakhat hriam a si. Minung cu raldo ahcun a thi le lo ding cu a tlawm le tam kha kan si ko. Le tuzan a thi le lo kong kha ka chim duhmi si loin tuten i namah phu thum nih Ti bantukin Nazi pathum le cheu in tuah khawhmi cu thil mak tuk si. Sihmanhsehlaw lungkhat thinkhat tein CDF Thantlang si ah CDF Lautun si ah CDF Amara an si ah uh, CDF Hualvo si ah uh, adang uh, CNA an si ah Sijilti hna zong si ah an khualupi cio si Chinmi kan khualupi cio si tikah kan khualipi kha kahnak ding ah kan Chinmi vialte an tel khawhnak dingin hriam a tlaimi vialte tu a sawmi hmunkhat te tuknak tu si seh law mi hi tu nih hin mipi thil lung lungrualnak zong chuahpi lai e thil tha zong a chuah dingmi kha tu zan ah ka van chim duhmi si i mipi zong nih tutan ah si dek kha na mawh chiat nak hna zong hi mi hi deuh si tin ka ruah le cucah cun na mawh chiat mi hna hi zeidang si loin dang le dang deuh hna in khua ruahpiak si loin uh, mipi nih a kan mawhchiat hi ti in hriamtlaih tu loin uh, khi uh, kadang lei hna mernak tu si loin namma tu nih uh, mipi caah dir lila min si i mipi caah uh, am aunak ko te hi zeidah a puih cem si timi tu kha hngalpiak kho le uh, kawlpiak to kho kha a biapi mi si ko ca fiuten si dia kha khani uh, te bantuk in rungtlang thu siksik umnak hmunhma ti bantukin khu vuaimai in nan van tuah khawhmi cu upat awk taktak nan si ti kha a donghnak man chim ka duh tampi kan